अमिताभ जी नमस्कार नमस्कार आइ की खास दिन छै मिथिला के आइ तऽ बहुत ही खास दिन छै आइ माँ जानकी के अम, जन्मोत्सव के रूप मे जे मनाओल जाइत अछि जानकी नवमी आइ अछि जे हमरा लोकनि मिथिला के लेल खास दिन आइ सबसँ ज्यादा खास दिन अछि माँ सीता जिनका शक्तिके रूपमे मानल जाइत अछि त्यागके प्रतिरूपमे मानल जाइत अछि हुनकर आइ उत्सव बहुत ही उत्साहके साथ मनाओल जा रहल अछि जगह जगह कार्यक्रम कयल जा रहल अछि पैघ पैघ कार्यक्रम कयल जा रहल अछि तऽ आइ मिथिलाके लेल तऽ बहुत ही खास दिन अछि अमिताभ जी अहाँ प्रसङ्ग छेड़ि देलहुँ माँ मैथिलीके तऽ माँ मैथिली तऽ मिथिला सौँसे जानल जाइ छै हुनका नामपर तऽ एक तरहसँ मिथिलाके आत्माके उत्सव भेल ने जी बिल्कुल मिथिलाके आत्माके उत्सव भेल आओर मिथिलाके ओ धिया छथिन अपना लोकनिके धियाके रूपमे हुनका मानल जाइ छै तऽ हुनका हुनकर आइ जन्मोत्सव जन्मदिन छनि तऽ एकरा बहुत ही खास उत्साह एकटा छोट घरमे जे होइए ओहो लोक उत्साह से तऽ माँ मैथिली मिथिला माँ जानकीके जे मने सीता जे छथिन तऽ सीताके मनायल जा हुनका लेल मनायल जा रहल अइ तऽ ओ तऽ आओर ज्यादा खास उत्साहके संग मनायल जाय तऽ ई कहु कि लेकिन अहाँके समधिया मिथिला अखबारसँ मतलब की आह्वान भऽ रहल है लगातार की अपील है आइके अखबारमे की अपील केलियै हमसभ तऽ लगातार आह्वान लिख रहल छी जे एकरा उत्सव जकाँ मनाउ आजुक दिन जे छै से घर घर दीप जराय एहिके लेल दिया जरायल जाय जेकि लगै कि जे खास अगर रूप देल जाय एकरा उत्सव के सँ ज्यादा दिवाली जकाँ जो मने दीप जरा के मतलब लोकोत्सव जकाँ लोकोत्सव जकाँ लोकोत्सव भेलै खुशी के दिन में खुशी में लोक जर एना एहि टाइपक अ, आयोजन होइ छै तऽ ई आइ हमरा सबके लेल बहुत ही खुशी के दिन अइ और सबसँ अइ जे सिर्फ मिथिले नहि लगभग आब लगभग धीरे धीरे अन्य राज्य अन्य जगहो पर एकर कयल जा रहल अइ अपन मिथिलावासी जतऽ जतऽ छै ततऽ ततऽ कार्यक्रम भऽ रहल अछि तऽ ई तऽ बहुत बड़का दिन अइ हमरा अपने सब लोकके तऽ ई कहू कि जेना आज तऽ सरकारी छुट्टी रहै छै जानकी नवमी पर जी तऽ आब कतौ क- कतेक संगठन जे छै किछु किछु कार्यक्रम कऽ रहल है आह्वान कऽ रहल है अ, जेना मिथिला वाहिनी से लऽ कऽ सब संगठन कऽ रहल है आब चित्रा समितिमे सेहो सब जगह छै छै विख्यात अलग अलग सब बहुत ही मतलब तऽ एकरा मु- अहाँ दर्जनो सैकड़ो में कह सकै छियै तऽ संस्था मुख्य बात ई है कि माँ जानकी के अहाँ केवल सम्मानित अ, जे छै ने- नहि करियौन ऑर्नामेंटली नहि करियौन आत्मा से उनकर सम्मान करियौन घर घर केवल दीपे नहि जराओ आत्मा में दीप जराओ उनकर त्याग के याद करू उनकर संघर्ष के याद करू उनकर दिव्यता के याद करू और मिथिला के धिया छथि ओ याद करू तऽ एकटा जे लोकोत्सव होइ छै जकरामे लोकके सहभागिता होइ छै पूरा मिथिलाके करोड़ो लोक आइ माँ जानकीके जे मिथिलाके गर्व छथि जे मिथिलाके केवल धिए नहि मिथिलाके गर्व छथि मिथिलाके मिथिलाके विराट रूप छथि तऽ हुनकर एकटा आह्वान हुअए आह्वान हुअए आओर दोसर बात जे हुनकर मतलब जे छै से जे भगवान हमरा सब लए भगवती छथिन सब मने तऽ वएह शक्ति देथिन हुनके आह्वान वएह वएह हमरा सबके शक्ति देने छथि जे हमसब एतेक अपन ज्ञानसँ पूरा विश्व पताका अगर फहरा रहलै तऽ मिथिला नंबर वन अइ तऽ हुनके सबके देन छनि हुनके आशीर्वाद हमरा लोकनि वाह अमिताभ जी अहाँ समय देलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जय जानकी जय जानकी